Hemmelere salam eziz türkmen ilimiz türkmen dogan jiglerimiz dost ýarlarymyz Biziň bu günki sesli ýazgymyz dünýädäki bütin türk milletleri üçin çagyryş diýip ýüzlenýäris. Unutmaň, ählimiziň bilşimiz ýaly bu millet dünýäde ençeme asyrlar bäri üçünji orny eýeläp gelýärdi we bularyň boýutlary kimlerden ybaratdy? Häzirki wagtdaky bilşimiz ýaly, türkler, azerbaýjanlar, türkmenler, gazak, gyrgyz, özbek, tatar, altaý türkleri, başkirler, kabardino-balkanlar, çuwaşlar, dahystan türkleri, Kumyklar, uýgurlar, dagoguzlar, hakaslar, garaçaý-çerkezler, garagalpaklar, tüwizler we ýakutlar we ondan daşary hem diňe türkmen milleti üçin däl-de, häzirki wagtda o türk milletleriň, döwletleriň çägindäki ýaşaýan doganlyk-garyndaşlyk halklaryna ýüzlenýäris. Bizi gollaň! Biz bilen bile ses beriň. Ençeme asyrlar öň ýany birek biregimize bir döwlet bolup ýaşan milletdik. Bütin türkmen dost ýarlarymyz, doganlarymyz we bu döwlet hemişe halkynyň bähbidi üçin adalat kanunlary döreden bir döwletdi. Emma häzirki wagtda bolsa ýatdan çykarylyp, Hemmämiz aýry bir dogan döwletler bolup galdyk. We bu seslenýän ýüzlenmämiz hemmämize geliň, destek bolalyň, birleşeliň, birlikde ýola çykalyň. Biz türkmen doganlary bolup, ençeme asyrlar öňýany bolan türkmenlik Döwletimizi yzyna alalyň! Ol türk döwleti dünýädäki ähli millet we halklar üçin gaçybatalga bolan döwletdir. Eziz adamlar, eziz türkmenler! Türk diýmek, durnukly, rehimdarly, adalatly we güýçli diýmekdir, unutmaň! O türk döwleti, milleti, höküm süren we adalaty esaslandyrylan, taryhy ýazan we sansyz beýik adamlardan we ýeňijilerden ybaratdy. Hany o erkeklerimiz? Medeniýetlerini we kanunlaryny Ýewropa tarapyndan ogurlanan halkdy. Hany o mert-mert enelerimiz? Ol türk döwleti elmydama yslamy dinini ýitirmän, adalatsyz hökümdarlardan goragsyzlary gorap, Saklan. Hemişe ýakyn bolan bir musulman dogan döwletdi. Her kim üçinem. Eý taryhy beýik bolan türkmen, türk ilimiz, halkymyz, dogan ýarlarymyz, milletimiz, şu günki bize ejir çekdirýän we çagalarymyzy aç hor durumda goýýan diktatorlara we wyjdansyz hökümdarlara garşy ýöriş üçin geliň, Birek-birege goldaw bereliň diýýäris. Hemmämiziň hak-hukuk adalatymyz üçin biziň ýaşaýan we ýaşamana hakymyz bolan topragymyzdaky parahatçylygyň hatyrasyna asudalyk üçin bir birleşmegimiziň wagty geldi diýýäris. Şeýlelikde hem birek-biregimizi goldap, bir bolalyň diýýäris. Ahlak gymmatlygyny, gymmatlyklarymyzy we ata-babalarymyzyň esaslaryny esaslandyran ahlaksyzdan geçmek üçin, biziň maksadymyz öz ata Watan topragymyzda ýaşap we başga goňşy ýurtlarda gul bolup, olaryň kömegine mätäç bolman ýaşamak maksady bilen geliň ses beriň, oý beriň diýýäris. Hakyky demokratiýanyň nämedigini bütin dünýä görkezmek üçin geliň birleşeliň diýýäris, bir bolup aýaga galyň diýýäris. Biz adamzadyň hakyky hukuklaryny ýaşap biljek we onuň döwlede näderejede möhüm bir raýat bolýandygyny bildirmek üçin, bütin dünýä üçin öýsüz ýa-da ýardama mätäç bolmaýan raýatlary hem bolup bilýändigini görkezmek üçin birlige geliň diýýäris. Adam öldürmemek, ganhorlugy ýok etmek we türmesiz-zyndansyz Bir döwlet bolup biljek. Entäk adamzadyň görmedik adalaty kanunlaryny dikeltmek maksady bilen bir döwlete howwa diýýäris. Eý türkmen ilimiz, türkmen dogan-ýarlarymyz! Şeýle hem dünýädäki goňşy ýurtlarymyza rehimdarlygymyzy, gollagyň birek-birege kömegiň näderejede wajypdygyny görkezip, öwretmek üçin bütin dünýäde nähili asudalykda ýaşamagy, raýatlarynyň hiç birine beýleki ýurtlarda gul bolup, aç, suwsuz, çagalaryny ekläp bilmän ýagdaýy nä derejede gelýändigini görkezmemek üçin we zerurly ýaşatmak üçin hemmämizi taryhy taýdan gelýän bir türk döwletligi üçin. Birlik üçin geliň diýýäris. Şeýlelikde hem biziň maksadymyz türk milletleriň birleşmegi, islendik ýerinde ebedi işlemek hukugy bilen serhetleri ýok etmek, bütin türkmen topragynda asuda gezip bilmek. Ähli wagt watandaşlarymyzyň ata Watanyna, ene topragyna arkaýyn gaýdyp gelmek mümkinçiligine eýe bolmagyny isleýäris. Her bir äge ýaşy dolduran türk raýatyna iň azyndan on iki gektar möçberinde ýer almak haklaryny, salgytlar we kommunal hyzmatlaryny az derejede tölemek ýagdaýyna, mugt bilim we lukmançylyk hyzmatlaryna, dürli ugurlardan ösüş gazanyp, bilimli we bütin dünýäde bütin dünýä ýüzünde güýçli bir goşulmaly bir walýuta, bir ýurt bolup, asuda abadançylyk üçin, gazanmak üçin geliň diýeris. Geliň, birleşeliň, bir döwlet bolalyň. Köp sag boluň!